бисмиллахир рахманир рахим мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган аллаһ исеме белән игътибарыгызга башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең ихлас программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез Әссәләмә галәйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез. Газиз милләт! Олуг пайгамбарыбыз хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәллам боерды ки, Аллаһ сәнгать сахибе булган мөэминнәрне сөяр, диде. Бүген мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында татар профессиональ сәхнәсенең җәүһәре, чит илләрдә яшәп иҗат итүче Зуля Камалованың иҗадына багышлыйбыз. Безнең тапшыруыбызда инде бер тапкыр Япониядә яшәп ятучы безнең якташыбыз турында бер сәхифә булган иде. Ә менә Зөлфия Камалова Австралиядә үк яши. Аның аннан монда кайтыр өчен 30 сәгать самолетта очарга кирәк икән. Гаҗәп.
Ләкин кешеләрнең тәкъдирләре, язмышлары Кошларныкы кебек, алар 30 сәгать булса да туган йортларына, туган илләренә ашкыналар, кайталар. Нәкъ татар халык җырларында җырланганча, туфрагына алтын чәчсәләр дә җитми безнең туган илләргә. Безнең ил сандугач сайрар җир. Азизләрем, белегез ки, җыр сәнгате ул шундый бер хикмәтле, бер Гаҗәеп бөек сәнгатьтер. Аллаһ Тәгалә һәр милләткә үзенең бугазына яшәү шартларына күрә үзенең моңын биргән. Менә күрегез. Әһле сөннәт галимнәребез милләтне саклаучы көч ул дин ислам һәм аның моң җыры дигән. Ул шулайдыр да. Менә күрәсез. Болгарның Болгар хәрәбә, аның авыллары, шәһәрләре инде юк, җир белән тигезләнгән, ләкин ул халыкның моңы, җыры һаман җир йөзенең төрле кытгаларында яңгырый. Чит җирләрдән кешене сагыш кайтара диләр бит. Ә менә шул сагыш сүзенең мәгънәсе турында уйланганыгыз бармы, хәзрәт? Ничек уйланмыйсың? Сагыш ул бит безнең халкыбызның йөрәгендәге, аның Җан тамырларындагы сүзләр. Сагыш ул бу кадәр күп кырлы, күп мәгънәлеләрне эченә алган бер сүз. Ул татар телендә генә бардыр. Чөнки аны бер сүз белән тәрҗемә итеп тә булмый. Сагыш это значит долгожданность. Сагыш ул томление. Сагыш ул ностальгия. Күрәсезме, бик күп сүзләр белән тәрҗемә итеп тә аны бөтенләй аңлатып булмый. Сагыш, нык сагынма, саргы йөрсен диләр. Димәк, Зуля Камалова хакындагы бүген сезнең игътибарыгызга Ләйсән Кәшинең Австралиядә яшәп иҗат итүче Татар профессиональ сәхнәсенең җәүһәре Золя Камалова белән әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең студиябызда бик ерактан, ерак кыйтгадан килгән Якташыбыз Зөлфия Камалова. Якташыбыз дип мин сезне әйтәм, чөнки мин сезне беренче тапкыр видеотасмаларда сөйләш, сөйләмегезне ишеткәч тә, бу Австралиядә яшәүче татар җырчысы түгел, ә Австралиядә яшәүче безнең якташыбыз, якташ җырчы дип сөенеп киттем. Чөнки сез шундый матур итеп, шундый иркен татарча сөйләшәсез һәм сез безнеңчәрәк, Безнең Тәтешле, Янаул районында яшәүчеләр кебегрәк сөйләшәсез. Әйдәгез әле, үзегез белән телевизор караучыларны якыннанрак танышыгыз, сезнең җан тамырларыгыз кайдан? Исәнмесез.
Мин, минем әтием-әнием Әгерҗе районыннан. Әни Кадыбаш авылыннан һәм әти Уразай авылыннан. Алар инде Сарапулга күчтеләр һәм инде мин Удмуртиядә, Сарапулда тудым.
Сез татар мәктәбендә укыдыгызмы? Юк, шул Удмуртиядә безнең татар мәктәпләре юк иде. Ә мин әби, Хәдичә әбием белән генә сөйләшеп, онытмадым инде татарча сөйләшергә, чөнки беләсез бит ничек була ул. Татарча балалар оныталар сөйләшергә, әти-әниләре белән сөйләшмиләр, шуңа күрә мин бик рәхмәтле минем әбигә. Тагын шунысын да сорыйсы килгән иде, Сезнең әти-әниләрегез нинди хезмәт кешеләре һәм алар бүгенге көндә кайда, ничек яшәп яталар? Алар һаман да Сарапулда, алар инде хәзер өлкән, 81 дә икесе дә. Аллага шөкер, әле әле монда, мин безнең белән. Мин һәр елны кайтам инде, берме, ике мәртәбә булса тырышам. Һәм алар, пенсионерлар инде хәзер. Әни медсестра булып эшләгән иде яшь чагында. Һәм әти заводта эшләде. Ул зоотехник булырга өйрәнгән, авылда яшәгәндә. Зөлфия ханым, без инде беләбез, сез бит инде менә Сарапулда мәктәпне тәмамлаганнан соң, Ә, Пермьгә китәсез, әйме, аннан соң анда педагогия университетында укыйсыз, чит телләр факультетында. Һәм шунда сез студент чагыгызда ук Америкага эләгәсез бит инде стажировкага, һәм шунда инде сез үзегезнең язмышыгыз белән очрашасыз, һәм анда кияүгә чыгып, сез Австралиягә, ирегез ягына кайтып китәсез, шулай бит? Шулай. Ә сезнең менә инде Австралия бит инде шулкадәр ерак, анда шулкадәр озак очарга кирәк, сезнең беренче тәэссоратлар ничек булды? Ну мин бик яшь идем ул чакта, шундый җа еракка китеп, барысын да ташлап дигәндәй. Ә кыен булды инде башта, мин бит беркемне дә белмәдем анда үзем һәм инде сагындым, сагындым бик тә. Ә ул туксанынчы еллар иде, шуңа күрә Россиядә бик бик кыен иде ул чакта. Ә кайткач, тагы бер беренче мәртәбә мин кайтка кайттым да, карадым һәм уйладым, юк, әле мин пока Австралиядә торам, дидем. Һәм консерваториягә укырга кердем анда, шуңа күрә инде булдым менә иҗат итәргә анда. Әйе, җыр сәнгатенә сез, димәк, Австралиядә кереп киттегез бит инде, әйме? Ну, монда мин җырладым инде дуслар белән, менә без походларга йөрдек гитара белән, шундый. Һәм инде минем әти-әни икесе дә алар бик яхшы җырчылар. Гел инде татар җыры булды мәҗлистә, безнең апалар, абыйлар гармунда уйнып, менә шул уйнап, мин аны үстем бөтенесен дә тыңлап, каныма сеңде ул миңа. Бик татарча бик яхшы белмәсәм дә, менә мәдәният инде минем иштә, биштә бар. Аннан соң Австралиядә бит инде анда татар диаспорасы бар. Анда күпләп безнең милләттәшләр яши. Сез менә шул милләттәшләр белән аралашып яшисезме? Алар күбесенчә Аделаида шәһәрендә торалар һәм мин Мельбурнда торам. Ул ике бер, бер мең километр бар арасында. Әмма без, без аралашабыз инде, алар сабантуйлар да үткәрәләр кайчагында, беләсездер инде, безне чакыралар, безнең булган бар берничә мәртәбә. Һәм алар, менә Диләрә апа Валиева Мельбурнга килсә, гел, гел, гел күрешәбез без бергә. Ә без инде беләбез, сез төрле телләрдә җырлыйсыз. Инглиз телендә дә җырлыйсыз бит инде, русча да, татарча да һәм күбрәге сез менә татар халык җырларын яратасыз. Менә монда сезнең остазыгыз кем булды? Сез кемнән өйрәндегез? Бәләкәй чакта инде, яшь чакта мин күп Илһам Шакировны ишеттем, минем әти-әни тыңларга яраттылар анда. Безнең бар иде Пластинкалар Әлфия Авзалованыкы, Флера Сулеймановны мин бик яратам. Менә бу татар халык җырларын мин яраткан шулар. Ә болай эстрада, татар эстрадасына сезнең мөнәсәбәтегез ничек? Безнең авторлар, безнең менә заманча авторлар, шагыйрьләр белән аралашасызмы? Алар җырларын, үзләренекен тәкъдим итәләрме Бу, сезгә? бу бик кыз, кызыклы эш инде. Мине гел сез, сез м, эстрадага ничек м, сорайлар, нигә минем әйе. Ә Һәм мин бик күп тыңламыйм инде, минем бит э, үземнең формат икенчерәк. Һәм беләсез инде менә минем э, төркемемдә э, биш, биш музыкант бар, алар барысы да бик яхшы музыкантлар, алар Аның джаз да кертәбез без анда, шунда фолк да. Шуңа күрә без безне эстрадага кушарга ярамый, мин мин уйлыйм. Кайсы җырларыбыз инде безнең җиңелрәк, кайсылары бик җиңел түгел дигәндәй. Беләсездер инде бит инде хәзер Татарстанда Яңа җырчылар күп, эстрада гына түгел. Рэп та бар анда, шунда хип-хоп та бар, рок, рок татарча да бар хәзер. Мин шуны күрергә бик шат. Менә хәзер яңа гына без кайттык Таткультфестта катнаштык. Кремльдә, Кермәндә булды. Өч сәхнә, төрле-төрле, бик күп төрле төркемләр. Һәм мин бик шатландым күреп бу үсешне, бу яшь кешеләр, яңача. Шундый үзгәрешләр күп, шуңа күрә мин ышанам, татар мәдәнияте үзгәрә, үсә. Шәһәрдә яшли, яши торган яшьләр дә аны әйбәтрәк белергә тиеш хәзер. Сез үзегезнең концертларыгыз белән тагын да кайсы илләрдә чыгыш ясыйсыз? Без бардык Европага берничә мәртәбә, анда Германия, Австрия, Финляндиядә чыгыш ясаган бар. Австралия ул ераграк. Җир шул. Менә кыенрак кайчагында анда, менә беләсез бит инде, ут, утыз сәгать кирәк очарга гына. Беләсезме? Әйе, ну, бөтен пересадкалар белән, әйе. Кайчагында менә очасың башта, унбиш сәгать, тагы сигез сәгать очасың, кайда барасың инде. Әйе, әйе. Шуңа күрә ул кыенрак безгә. кыйммәт тә. Минем сорыйсы килгән соравым шундый, сез менә башка илләргә барганда да э, татарча җырлап күрсәткәнегез бармы? Һәм безнең татар җырларын ничек кабул итәләр? Бик яраталар.
Э, төрле төрле әйберләр э, әйтәләр миңа кайчан әйтәләр, менә бу җыр бу ирландскийга бик ошаган диләр. Инде кайчаганда әйтәләр. О, бер сүзне дә аңламадым, йөрәгем шундай чыңлады, елап та алдым, дияләр. Менә Әллүки дигән җырны җырлаганда бик яраталар инде. Шуңа күрә кайчагында алар белмиләр бу Татарстан кайда ул, кемнәр ул, ә менә җырларын тыңлагач, нәрсәдер йөрәктә э, татар җире белән сез кешенең э, башка халыкларның да йөрәгенә барып җитәсез без без бит инде татар җырын гына түгел без үзебезнең җырларыбызны да күп күп күп ясыйбыз һәм э, мин уйлыйм минем төркемем бик яхшы үземгә әйтсәм дә алар шундай сыйфатлы музыка ясыйбыз шуңа күрә аны инде яратып тыңлыйлар кешеләр

Thank you. Сез бит инде Зөлфия ханым безнең татар җырларын, татар халык җырларын яңа бер стильдә җырлыйсыз, әйме, үзегезчә итеп. Ә менә сез Татарстанда, безнең халык арасында чыгыш ясаганда ниндидер реакция, ниндидер аларның шундый мөнәсәбәтен сиздегезме? Беренче мәртәбә Казанга килдек без Туг 2003 нче елда һәм безнең бер Туфан абый Минуллин безне чакырган иде анда. Бик яраткан иде ул безнең җырларны һәм без беренче чыгыш ясадык. Анда без безнең бер бар бер җыр, сез беләсездер инде, Рамай дип атала. Һәм мин аны бик Кызыкча эшкәрттем. Сүзләрен татарчадан русчага тәрҗемә иттем. Әмма татар сүзләрен икенче мелодиягә куеп, икенче көйгә куеп, шундай припев ясадым шуның белән. Үзгәрттем аз-маз. Бик, бик матур җыр ул. Концерттан соң кешеләр килделәр, диләр, бу нәрсәкәй, бу, бу, болар ярыймы? Бер композитор килде дә миңа әйтте, бу, бу бик, бик гаҗәеп эш, болай ярыймы? Һәм тагы икенче кеше килде дә әйтте, шундый әйбәт, шундый яхшы әйттегез, менә шундый икесен бергә, you know, русча да, татарчаны да шундый матур итеп эшкәрттегез. Шуңа күрә инде һәркемгә дә ярап булмый, шуңа күрә кайсыларның, кайсы кешеләрнең колаклары ачык, йөрәкләре ачык, алар тыңлыйлар да әйтәләр, А, бу шундый яңа, яңа аваз, бу яхшы, ә кайсылар әйтәләр, М-м, без моңа күнекмәгән, без моны ишетәлмибез. Шуңа күрә аларны өйрәтергә кирәк. Аз-маз, башта алар ишетәләр, бәлки яратмаслар да, ә аннан соң тагын икенче мәртәбә ишетсә, менә менә берәр нәрсәкәй бар. Сез инде татарчада шундый саф сүзләр белән, татар сүзләре белән сөйләшәсез, инглиз телендә дә җиңел аралашасыздыр. Тагын да нинди телләрне беләсез? Пермьдә укыганда француз телен өйрәндем азрак, бик яхшы сөйләшмим инде. Аннан соң инде Мин э, мавыгучан кеше. Бразиль музыкасын э, яратып, португаль э, телен өйрәнергә булдым. Шуңа азрак португаль телен дә беләм. Һәм азрак немец телен дә өйрәнгән бар. Ну, мин яратам тел төрле телләрне яратам. Сезнең тормыш иптәшегез кем? Ә балаларыгыз ничәү? Бен бер кызым бар, исеме Зифа. Әйе, хәзер инде ул унике яшьтә. Ирем минем лингвист. Ул менә безнең белән төркемдә контрабаста уйный. Без өчебез бергә монда. Ул нинди милләттән?
Ул Австралия кешесе. Ә, Австралия кешесе.
Зифа исеме кушуга каршы булмадымы? Ул кин итте, сорады. Татарча исем булырга тиеш. Зифа үзе яратмый, бөтен кеше ярата ул ул исемне, әйтәләр, Зифа, шундый матур, матур исем, шундый, мин үзем бик яратам Азифа, ул хәзер уникедә, мин яратмыйм бу телне, ди. Зифа әзрәк татарча белмиме, өйрәтмәдегезме әле? Юк, шул бик кыен Австралиядә, русча азрак белә ул. Сез аны алып кайтасызмы бу якларга? Ап, алып кайтам инде, әйе, алып кайтам, ничек, ничек булып була хәзер инде ул мәктәптә кыенрак аны, менә хәзер мәктәпне ташлап, менә өч, өч атна безнең белән йөри шулай. Елда кайтам дип сөендердегез инде, бик ерактан кайтасыз бит инде, бик шундый, Ватан сезне сагынып көтеп торадыр һәм менә шушы шул ерак араларны очып кайткач, безнең илгә карата, безнең тормышка карата нинди тәэсирләр сездә уяна? Мин бит еш кайтам. Шуңа күрә миндә шок булмый. Ул берәр нәрсә үзгәрсә, мин аны, ул бик яңа түгел минем өчен. Менә мин бик шат булган идем, январьда без кайткан идек һәм бардык чаңгы шауарга. Сарапул кырыенда бармы бер курорт, Нечкино, шундый яхшы, минем беркайчанда булмаган иде ну таудан чаңгы шавырга. Без бик шатландык, Австралиядә бит кар күп түгел. Без Австралияны барып күргән юк бит, сез инде безгә бераз сөйләп аңлатыгыз әле, анда нинди, анда һәрвакыт җәйме, һәрвакыт яшеллек ахрысы? Рәхәтме анда яшәргә? Анда тормыш ничек? Җиңел яшәү Австралиядә. Табигате ничек?
Табигать, кайда буласың инде, менә без торабыз Мельбурнда, анда суыграк, хәзер безнең менә кыш кына бетте. Ну, суык инде ул Россиянең кышы кебек түгел, унөч, ундүрт булса, плюс, ул суык кебек тоела безгә, чөнки безнең. Центральное отопление юк. Әйе, ә төнлә 5-4 градус булырга мөмкин. Плюс. Ә плюс. Ну, центральное отопление сез бик бик бик салкын кебек тиела. Хәм э, җәй көне инде кызу булырга мөмкин. 35-40 булырга мөмкин. Ә, ә кайсы төрле штатлар безнең бит күп Төрле штатлар, менә Квинсленд штатында бигрәк тә кызу булырга мөмкин. Сезнең инде бу сәфәрегезгә, бу кайтуыгызда сез кайларда үзегезнең концертларыгызны куйдыгыз һәм куясыз? Әйе. Ну, без хәзер Казаннан киләбез, анда безнең өч концерт булды. Башта этнический фестиваль Крутушкада катнаштык. Бик бик яхшы булды анда б- төрле эм, милләтләр эм, катнашты анда һәм безне бик яхшы каршы алдылар. Тагын менә Таткультфест э, Кермәндә булды, өч сәхнәдә э, республика көнендә узды. Бик яхшы организаторлар аны куйдылар. Һәм тагы бер клубный концерт булды, бер кечкенә, иң-иң яраткан безнең сөючеләр килделәр безне ишетергә. Һәм инде менә килдек Уфага, беренче мәртәбә, бик шат. Иртәгә барабыз Мәскәүгә. Зөлфия, менә һәрбер кеше бит инде үзенең якты хыяллары, планнары белән яши. Сез дә безнең белә уртаклашсагыз иде, үзегезнең киләчәк хыяллар, планнар белән. Мин башлыйм Хәзер эш не яңа альбом ул бер бик яшь яхшы татар шагыйрә Йолдыз Миннуллинаның шигырьләренә булачак аның исеме алты көн ярату булырга тиеш аның менә бу шагыйри цикл Һәм без народное финансирование аша акча җыйдык аңа, менә кешеләр булыштылар, ярдәм иттеләр. Һәм инде башлыйбыз бу эшне. Мин ышанам, декабрьдә я январьда ул булып чыгарга тиеш. Зөлфия, әйдәгез әле, без Инде үзебезнең телевизор караучыларыбызга сезнең җырларны тәкъдим итик. Алар берничә җырыгызны тыңлап үтсәләр, сезнең үзегезне дә, сезнең күңелегезне дә тагын да ныграк аңларлар.

Марьям Карпова. Зөлфия ханым, менә инде сезнең белән очрашу ахырында без сезгә шундый бүләк тәкъдим итәбез. Менә шушы Тугры юл китабын безнең шушы тапшыруны алып баручы Мөхәммәтгалләм, шул ук вакытта ул безнең шушы Ихлас мәчетебезнең имам-хатыйбы язган Тугры юл китабын сезгә бүләк итеп Австралиягә җибәрәбез. О, зур рәхмәт!
Мин сезгә дә уңышлар телимен, сәламәтлек. Зөлфия ханым, сезнең белән сөйләшү шундый күңелле булды. Безнең тапшыруыбызга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә киләчәктә дә иҗат уңышлары телибез. Һәрвакыт кайтып шулай безне сөендереп, әти-әнигезне.

Бу җир йөзеннән күкләргә ирешкән бер моң бар. Ул мәхәббәт белән типкән йөрәкнең моңы, аның авазыдыр. Золя Камалованың ватаныбызга, халкыбызга, телебезгә, сәнгатебезгә мәхәббәт белән типкән йөрәгенә без тагы да зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман теләп догалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без сезгә иң изге теләкләрдә хушлашабыз. Хөрмәтле тамашачылар, бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын, матур эшләрегез күңелләрегездә калсын дип догалар кылмактабыз.